Mae cynnal a chadw car rali yn ddigon o waith caled i unrhyw yrrwr, hyd yn oed gyda chefnogaeth tîm y tu ôl iddyn nhw. Ond mae nifer yn gorfod ymdopi â'r liwt ei hunain. Un sy'n llwyddo i gyflawni hyn oll yw'r gyrrwr, Melvin Evans. Melvin, gân gyntaf dy lyngyfarch di ar dy fuddugoliaeth ym Mhencampwriaeth y Southern Four. Teimlad braf? Odi, very good, uh, bles yn arw ar uh, result y diwedd y blwyddyn, really. Um, I ennill championship mas yn Iwerddon, mae eitha caled. Tri maximum score dyn ni a un ail, so byti bod yn byrffeth. Nethon ni rown cynta ar nethon ni rally West Cork, well, favourites rally fi fe. Oedd cwpl o rallies wedyn fel y Circuit y Munster, pen o'n i'n ail yn y rally o'n nhw, ail yn y championship points. A wedyn ni wedi cael maximum wedyn scores ar y dwy ar ôl ni. Pam i ti'n cystadlu yn Iwerddon, os na reswm? Os fi'n gêm ar, obviously, mae'r sport yn Iwerddon lower mwy gryfach y beth yn Laren. Mae'r ma cael hewlydd off, mae'r competition a'r ceir yn, yn very good na, ni'n cael lot o support na. Ni wedi ennill y Get Connected Championship draw yn ein cwbl o flynedd yn ôl, uh, lot o beth fel so o'n i moyn symud mlaen, a nes i wneud yr uh, Southern Four yma, sy'n gwybod, mae'n gyd lawr yn Southern Island, a mae eitha agos i ni trefili draw na. Mae y bois yn hala arian ar y sport mas fan ni am yr cefnogaeth dyn nhw'n gwrdd. So, o'n i fel dwi'n ei shot fach i fel sy'n elon ni a mae wedi gweithio mas yn oreit i ni. A mae hyd o'r navigator sydd fi, mae fe'n dod i werddon, so mae fe'n helpu lot bod e da fi wedi.
Ti dy hun sy'n gyfrifol am redeg dy gar di, dwyt ti ddim yn cael unrhyw gefnogaeth. Shwt ti'n llwyddo i wneud hynny? O, mae'n job
fi erioed wedi enjoio wneud popeth yn hunan anyway, chimod, ond... Fi eitha lwcus, mae mechanics da da fi, maen nhw'n gweithio cyn rali, os mae rhaid ni weithio i 21 o gloch yn os, ni wrtho fe, chymod, yn, yr expense i bach yn galed yn ni, ond uh, ni eitha lwcus, mae Cumo'n helpu ni ar y tyres, a ni'n dod i ben ar y rest eitha da. Pan yma, mae nhw'n leo 40-60 hours yn mynd i paratoi'r car yn barod i fynd. Fe'n trio rhoi gormod ar yr hynny, ond uh, obviously, pan mae pethau'n mynd wrong, mae'n rhaid i ni. Ond uh, fi'n treol wneud plan mas o ddechrau flwyddyn, beth sy'n eisiau, pryd mae'r engine yn cael ei wneud, gearbox a pethau fel A dim ond bod y byd yn torri lawr, yn ni'n gael at eitha da. Siwr o fod yn anodd iawn ffindo'r balens rhwng gwaith a chadw a chynnal car ali. Odi, achos i fi, obviously, mae gwaith yn fy gyntaf. Mae rhaid ni'n ei hwnnw, ond uh, still fi'n enjoyo'r sport. Mae so, os mae eisiau'r fath o car, fi'n trio roi e fe. Ti di gyrru sawl car ali yn dwyt yn y gorffennol? Fi wedi bod BMW M3s blwyddyn nôl, Escort Mark 2s, Ford Escort, Cosworth a bach, a na rhai car fi heb gael yw'r Focus, so ond uh, fi'n ni llyredeg y Subaru bach yn chypach fi'n credu. 2001 model yw e, mae fe eitha hen felly eddi, ond ni di update o e 2002, ond hen gar Richard Burns yw e, mae fi eitha lco e, mae'n gwrdd car bach.
A mae cwsmeriaid y ti hefyd yn y byd ralio, yn does? Oes, lot o gwsmeriaid a mae rhain yn helpu lot. Mae car fi wedyn, fi'n credu bod e bach o advert i fi, os allwn ni ma mas yn neud itha da, a ni'n neud lot o bodywork, mae dynon yn gweld y car a fi wrthod uh, cadw e bod e mor original ag allu e, bod uh, ni'n cael tipyn o waith trwy ni. Ti di dod i ddiwedd y tymor, ti di ennill y bencampwriaeth, beth sy'n nesaf? Sa'n siŵr to, um, o fe sy'n brefyn neis yn mynd mlaen i wneud uh, championship bach yn uwch o lle mas yn Iwerddon, ond mae fe gyd lawr ei costo. So fi'n credu bod rhaid ni jyst gweld sut eith hi dros y Nadolig nawr a pipo mlaen i blwyddyn nesa. Mae'r bois da fi'n enjoyo fe, fi'n enjoyo fe. So fi'n credu se ni ddim yn rylio, bydde, sa'n gwybod beth bydden ni'n neud a lot o weekends fi'n credu. A llongyfarchiadau mawr i ti ar y fuddugoliaeth yn y bencampwriaeth a diolch yn fawr iawn i ti a phob lwc.
Ie, yeah, diolch yn fawr.